Тәгәрмәчнең 2021 елдагы тәүге чыгарылышында без шушында Чупайда. Инде ул сезгә билгеле авыл, чөнки э, җәй көне Луиза белән без монда бала йотырга кайткан идек. Э, бу юл исә безне монда сәяхәткә дәшеп калды данлыклы Әхмәт бай йорты. Авыл халкы җыйнаулашып дәрәү килеп, бүген безне 100 ел элек булган вакыйгаларга чумдырачак. Ләкин безне Тамаша гына түгел, ә шушы йортның да шанлы, данлы тарихы кызыксындыра. Мин бүтән болай яши алмыйм. Гомерем кыскарганнан кыскара. Хаҗиәхмәт, син кайда? Актык көнем якынайганнан якыная бара. Йөземә карарлык түгел, җыерчык кар урманы баскан. Сулыш алу көннән-көн кыен. Коткарыгыз! Ярдәмегезгә өмет итеп, ихтирам белән, Әхмәт бай йорты. Әхмәт бай йортының сыкравы Казанда да ишетелде. Корылма 150 ел элек салынган, ди чупайлылар. Борынгы бинаның бүгенге язмышы белән кызыксынып, Әлмәттән дә, Казаннан да журналистлар җыелып килде. Бу көнне Чупайда көнозын карлы яңгыр яуды. Хәйя галәс-сәләх! Хәйя галәс-сәләх! Изге эшне бисмилладан башлаган әби-бабалар Әхмәт бай йортын коткару операциясен шушы гореф-гадәт тә читләтеп узмады. Тарихи-мәдәни ядкәрне саклау кирәклеген чупайлылар оригиналь рәвештә Тарихи реконструкция аша күрсәтте. Иң элек Чупай авылы тарихы белән танышыйк. Берничә җөмлә генә. Әлмәтнең Луч телеканалы журналисты Рәдифә Ногмановага сүз. Архив документлары буенча Чупай авылына 1680 нче елда нигез салына. Унтугызынчы гасыр ахырында ук биредә мәктәп-мәдрәсә, мәчет, ике су тегермәне, кибетләр булуы билгеле. Сишәмбе саен зур ярминкәләр узу хакында да мәгълүмат саклана. Авыл халкы электән үк иген үстергән, мал-туар асраган, таш чыгарган. Әхмәт бай нәселе соңрак Әлмәт каласы төзегән Чупай ташын чыгара башлаучы буларак та билгеле. Хәзер инде Әхмәт байга күчсәк тә була. Ул гади бер гаиләдә туа, әмма эшкә батыр булуы аны тирә-якта иң бай кешеләрнең берсе итә. Дүрт улы һәм кызы туа. Илдә болганышлар башланганчы Әхмәт Гаделҗәббаров кече улы гаиләсе белән Кытай ягына китәргә карар кыла. Бүгенге Амур өлкәсе ягына барып җиткәч, Әхмәт бай тиф белән авырып җан бирә. Ике көннән Улы да дөнья куя. Иң бай кеше булган авылда, тырыш кеше булган. Ул үзенең тырышлыгы аркасында менә шул баеган да инде. Ул үзенең хуҗалыгында кешеләрне эшләткән, аларга эш биргән. Ак ташлы бу утарны Әхмәт байның икенче улы Хаҗиәхмәт төзетә. Атаклы Чупай карьеры 1953 елда ачылса да, Хаҗи Әхмәт ташны гасыр башында ук кулланышка кертә. Кул белән киселгән таштан, җир астыннан монда Чупай ташы, бик данлы таш, шәһәр, күп шәһәрләрдән шуны кул белән добывать итеп, шуны төзегәннәр, бөтен авыл халкы белән төзегәннәр. Бу безнең Чупай авылындагы иң тарихи. Ә, биналарның берсе булып тора инде. Ул инде Әхмәт бай йорты. Аның инде күптәннән э, тора ул бында безнең инде шушы авылның уртасында. Без инде аны ишелмәсен өчен яшьләр белән һәрвакыт килеп чистартабыз, чүпләрен җыябыз. Анда кешеләр җыелмасын өчен аның бит инде капкалары да арттан ачык. Яз көннәрендә без аны агартабыз матур итеп инде. Менә хәзер быел да тагын агартачакбыз әле аны матур итеп. Ул э, һәрбер чупай кешесе өчен менә ераклардан Кайда гына булмасыннар, нинди генә зур кешеләр булсалар да, кешенең бит күңелендә туган авылы турында ниндидер якты хисләр бар, җылы хисләр бар. Менә шуларны сагынып, алар авылга кайталар. Авылга кайтканда инде авылның түрендә шушы йорт, алар аның янында үтеп китәләр, туктыйлар. Һәм безнең инде яшьләр, авыл яшьләре һәм шәхсән үзебез шушы йортны саклап каласыбыз килә. Әхмәт бай йорты янында автобус тукталышы урнашкан. Кайтучыларга сәлам бирә, китүчеләрне озатып кала бу бина. Һәр чупай кешесенә кадерле ул. Әхмәтбай йортының тагын нинди вазыйфалар башкарганын Яңа гасыр телеканалы журналисты Филүзә Хәмидуллина сөйләр. Узган гасырның төрле елларында әлеге йорт авыл өчен хезмәт итә. Биредә башлангыч мәктәп, мәдәният йорты, китапханә урнаша. Ныклы чупай ташыннан төзелгән булса да, әлеге йорт еллар узу белән ишелә башлый һәм хәзер биредә төзекләндерү эшләрен алып барырга кирәк, ди авыл кешеләре. Әхмәтбайның үзен белмим инде мин. Ә анда торган кешеләрне беләм менә. Аксюриннармы килделәр алар, ирле хатынны, балалары да бар иде, шунда тордылар. И алар бик ветеринар микән инде алар, зур кешеләре инде. Аларга мин дәресләремә карый алмаганда, аларга кереп, булышуны сорап чыгардырыйм. Алар булышалар иде миңа. Бер конюшняларым бар иде, зур-зур атлар торалар, ялар. Теге баштарак гел Кергәч карыйдыр идек инде, бу нинди атлар икән диеп, менә шуларны беләм. Менә яшь чагында без шунда кереп уйныйдыр идек. Шуның аның кырыенда бер шәп тал бар иде. Шул талга ның әйберләрен алырга, теге яфракларын, ниләрен алырга дип менгәбез инде бала чагалар. Мин дә менеп киткәнмен шунда. Шуларны алып төшкәндә, Төшкәндә таш менә минем аягыма килеп төште. Сик... Шул ташка тотынып, сикрәм дигәндә, төште, шунда аяк өстемә менә. Хәзер дә аның ниләр бар, урыннары. И шуннан соң минем күрше кызы йөгереп керде, анда врачлар, шул вид врач булгандыр инде, йөгереп чыкты да, минем ул ташны алды да, янары мине инәйләргә кертеп бирде. Ана карадылар инде алар мине. Әхмәт бай йорты элек-электән колхоз милке. Бүген хуҗалык шәхси кулларда, инвестор Сергей Владимировныкы. Казанда яши. Аның да тарихи бинаны туристлар өчен кызыклы итү уе бар. Тик бу изге уйның гомере генә озынрак булып чыкты. Эш-гамәл кайда ди авыл халкы? Ну смотри, студент, это наш Кремль. Белый. Ему в отличие от московского краснеть не за что. Әхмәт байның авылда туганы яши. Туганлык җепләре турында китаптан укып кына белгән. Бабалар мирасына дәгъва итми, әмма бинага якты киләчәк тели. Каян, ничек белдегез ул сезнең бабай икәнлеген? Менә сез шушы нәсел кешесе икәнен каян белеп чыкты? Минем Кашапов Рәис абый бар иде, хәзер юк инде ул. Чукай авылын дип язып китап чыгарган иде. Шул китаптан минем фотом да бар, рәсем дә бар иде. Шул китаптан белдем инде. Тарихка үзгә мөнәсәбәт Татарстанда. Дәүләт киңәшчесе Минтибәр Шәймиев җитәкчелегендәге Яңарыш фонды милли ядкәрләрне җәбер золымнан саклый. Башкалабыз Казанда гына түгел, район авыллардагы тарихи корылмалар да игътибар үзәгендә булырга тиеш. Зур Ватанга мәхәббәт кече Ватандагы тарихи истәлекле урыннардан башлана булса кирәк.

По незнанию. Сегодня многие эти вопросы уже решаются по-другому. Әхмәт бай йортын Татарстанның мәдәни мирас объекты итеп танытасы иде, ди чупайлылар. Бу адым тарихи корылманы җимерүдән һәм башка төрле явыз ниятләрдән саклаячак. Бик матур гына реконструкция эшләделәр. Моның әле беренчесе бит инде, әйтәләр, төерле була дип. Мәләки инде бик яхшы эшләгәннәр. Киләчәктә, билгеле, зур чара үткәрергә кирәк. Тагын да киңрәк масштаб белән, халыкны күбрәк җыеп һәм инде материалны ныграк эшкәртеп, тирәнрәк тарихка кереп һәм инде биредә, мин уйлыйм, инде спонсорлар да кирәк, чөнки бу әле авыл халкының спонсорлыклары белән генә башкарылып чыга торган эш түгел. Һәм инде Киләчәктә Әлмәтнең дә үзенең данын шушының белән күтәрергә була, чөнки Әлмәт шәһәре Чупай ташы белән күтәрелгән, ә Чупай ташы үз чорында Әхмәт байлар башлаган карьердан башланган. Теләгебез шул, авылныкы булсын и ул, халыкныкы булсын и, кешеләр килеп шаккатып, кешеләр килеп шунда ял итеп, шуны күреп, фотоларга төшеп, менә шулай итеп зур бер туристларны җәлеп итәрлек урын булсын ул безнең өчен. Бер генә чупай кешесе дә э, үземә алам дип йөрми ул йортны. Алар менә үзләренең оныкларына калдырасы килә. Оныкларының оныкларына калдырып, менә шулай итеп зур бер урын итәселәре килә истәлекле. Бу йортны бик матур бер инвестор бер э, кемдер алып, шундый э, матур җир ясарга дип уйлыйм мин. Ясасалар бик матур булыр иде. Гомерлек бит инде бу. Хә миңа уже 76 яшь. Мин бәләкәй чакта хәтерлим менә менә. Уже 70 ел торган бит инде бу йорт хәзер. Шулай бит инде. Шулай дип уйлыйм мин.